Dawtmi nulepa haoh le nau vialte hna nan dam ṭheo hna maw? Lengcung tlang Chanal in nan kut kan in tlaih hna. January ni hlei rial zanlei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi tlangtar hna cu Chinland Defence Force Santhang nih mipi sinah ralrin peknak cathanh an chuah. SAC nih thimnak tuah an timhmi ah mizapi tel lo dingin Chinland Defence Force Hualngo ram nih an thanh. Sagaing ah bomb fim tawl dingin a rak chuakmi SAC ralhrang motor pakhat cu bomb an puah hnawh i ralhrang minung panga an thi. Myapan Chaoyipalex khan ah meeting a tuah liomi ralhrang pawl hna cu Fatimama in an kah hna caah ralhrang lei minung pasarih hliam an pul. Sakaing peng Thungvung khua cu SAC ralhrang pawl nih mei in an khangsa, mipi in inn theng nga a ciam i tualchung mi pakhat cu mei khangh in an thah timi tlangtar hna a si lai. Lengcung tlang Channel ahhin nikhat ah voihnih lai holh thongchuhnak kan ngeih caah like le share zong rak kan bawm ve ding in kan i sawm hna. YouTube zong kan ngaihchih caah kan YouTube channel zong subscribe rak kan tuahpiak ve ding in kan i sawm hna. Thawngchimnak lei kan lut hna lai. Chinland Defence Force Tanthang nih mipi sinah ralrin peknak cathanh an chuah timi tlangtar ka rak chim lai. Mipi nih dothlennak tuahmi Pau-yo thlennak pi cu duhsah tein caan a rauh chin lengmang bangin kan khua kan ram ah ṭhatlonak thil phunkip a karh chin lengmang. Cu ve bantukin kan Senthang ram chung zongah Theih hngalh lomi minung nih phaisa chuh tibantuk thawngpang theih a si cang. Cucaah Senthang ram chung um khuanu khuapa hna zong ralrin tein um hna usih. Mipi nih kan tuah dingmi kan khua kan ram ah kan theih bal lomi le lunghrinhnak kan ngeihmi hna an um an rak phan a si ahcun an ai biknak rianngeitu sinah thawng na kan thanhnak lai kan i nawl hna tiah Chinland Defence Force Senthang nih cun theihternak an tuah. Sac nih thimnak tuah an timhmi ah mizapi i tel lo dingin Chinland Defence Force hual ngaram nih an thanh timi tlangtar ka rak chim lai. Hramhram in uknak a latu sac nih thimnak tuah an timhmi ah i tel tum lo dingin le bawmhchanh lo dingin mizapi sinah Chinland Defence Force hual ngaram nih theihternak cathanh an chuah. an cathanh chungah hramhram in uknak le nawlngaihnak latu a si simi a dikmi cozah si khawhnak ding caah tukum thonghni kul thum ah thimnak tuah an i tim. Cu kong he pehtlai in SAC nih ningcang loin tuah an timmi hi CDF Hualngoram nih kan cohlang hrimhrim lo. Cu thimnak ah mizapi zong i tel tum lo ding in le bawmhchanh lo ding in CDF Hualngoram nih an langhter. SAC nih thimnak Thimnak tuah timhmi hlawh a tlin khawhnak ding caah bawmhchantu phu, department le pumpak nan si ah harhning in dantatnak kan in pek hna lai tiah cathanh an chuah. Sakain ah bomb fimtawl ding in a rak chuakmi SAC ralhrang mawtaw pha cu bomb an puah hnu i ralhrang le minung panga an thi timi tlangtar ka rak chim lai. Sakae Namthen Sakae Pan chungah bomb fimtawl dingin a rak chuakmi ralhrang motor pakhat cu bomb an puah hnu i ralhrang lei minung panga an thi tiah Zero Kirula Minchen sin i rian ngeitu a simi Kutachi nih iang kum khat in media ah a chim. Nizan January ni hleisarih zanlei suimilam pahnih hrawngah Sakae khua Tamah sawmthum le pathum in bomb fimtawl dingah a rak chuakmi ralhrang pawl hna i motor cu Nakhayan le Neci khua an phak ah bomb an puah hnawh hna hi a si i minung panga an thi tiah kan theih tiin Kutachin nih cun a chim. Hi bantuk in bomb kan puah hnawhmi hna hi Padeta bomb lung nga in kan puah hnawh hna hi a si. Hi bantuk in kan puah hnawh hna hin ICC ralhrang lei minung panga an thi tiah kan theih. Kanmah lei aa hliammi kan um lo tiah Min Chan Zeru Kirila Phu i Kutachin nih cun a chim. Hi bantukin kahdohnak a tuahtu hi Zeiruk, Lula, Minṭhen le Tayeni phu pawl hna i bawm in an tuahmi kahdohnak a si tiah theih a si. Myampeng Chauk i Palek Sakhan ah meeting a tuah liomi ralhrang pawl hna cu Photimah-mah in an kah hna caah sac ralhrang le minung pasarih hliam an pu timi tlangtar ka rak chim lai. Sakainam ṭhenmiang peng Coyip Palace khan ah meeting a tuah liomi sac ralhrang pawl cu Fatimah mah hriamnam ngan in an kah hna caah sac ralhrang le minung pasarih hliam an pu tiah Myanmar Special People Defence Force MSPDF sinin theih a si. Nizan January ni hleisarih zanlei suimilam pakhat hrawngah Coyip sakham hmaiah khuate pawl ah rallang sialin a rak kilmi ralhrang pawl cu meeting an tuah lio ah mipi vengtu ralkap pawl nih Fatimah mah hriamnam ngai in an kah hna caah sac ralhrang le minung pasarih hliam an puh i minung pakhat cu a hliamhma a fak taktak tiah theih a si. Hi bantuk in kahdohnak a tuahtu hi Tayi Ahmed le Myanmar Special Pupil Defence Force (MSPDF) Min Chiang Khayan Taye a hmat ṭi, 27 Revolution Force Myanmar peng mipi vengtu ralkap pawl hna i bawm in an tuahmi kahdohnak a si tiah theih a si. Mah bantuk ṭhiamṭhiam in Mundam kulh Tamphu Zayat peng Chinshu khua Palax khan cu tuni January ni thei riat zinglei suimilam paruk le cheu hrawng ah meithal tlai phu khat nih luhhnawh in an kah hna caah kahdohnak fak taktak in a chuak tiah theih a si. Sagaing peng Thungbukhual cu a sui ralhrang pawl nih mei nan khangh cah mipi in innhlei nga a ciam i tualchungmi pakhat cu mei khangh in an thah timi tlangtar ka rak chim lai. Sagaing ramṭhen Sagaing peng Thungbukhual cu a sui ralhrang pawl nih mei nan khangh cah mipi in innhlei nga a ciam i tualchungmi pakhat zong a sui ralhrang pawl nih fak taktak in an thah tiah Wildlife Informational Network i rian ngeitu pakhat nih Yangon Khatim Media a chim. Nizan January ni hleisarih zinglei suimilam hra hrawngah number pathum motor lampi cungin ke-inn rallam sialmi sac ralhrang pawl cu Sakaing peng Thungbu khua ah hriamnam ngan kahpah in an lut i mei an khangh caah mipi in inn hlei nga le fungki sianginn pahnih a ciam i tualchung mi pakhat zong mei khangh in fak taktak in an thah tiah theih a si. Ṭhungbu khua mipi inn pawl a khangmi mipi pawl a thattu ralhrang pawl hna hi January ni hleiruk zan suimilam hleikhat le cheu hrawngah Sagaing khua number sawmthum le pathum battalion a rak chuakmi ralhrang pawl an si tiah theih a si. Kan thawng chimnak cu mah vial in kan ngol rih lai. A dih dongh tiang a kan zauh i a kan ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Nan dihlak chun ṭha mong ṭha u.